Jo do si mer erëm mam TEL Pokémon History Projet. Ech begréissen zréck, mir sinn. Jo 15 Januar wann op falls dir just op eisem Youtube Channel dëse Projet sollt suivéieren natierlech nach alles Guddes fir 2026 jo hei steet eng 6 dir wësst et jo. Mir maachen haut den nächste Pak op, mir sinn nach ëmmer an der Top Series, mir schreiwen den éischte Juni am Joer 2000 a mir maachen haut een Topps Series to Pokémon Pak op. Wat ass hei dran? Et gouf et iwwregens dass déi zéngte Kéier wou mer hei d'Hitzkrichslidd mam Name suivéieren. Mir si scho bäi bal 300 Opriff, 400, Tendenz Richtung 400 a mir wäerten och an Zukunft och Shorts als Resumé vu sou engem Video an Zukunft maachen. Wat ass hei dran? Dir mierkt et, et ass Ufank vum Joer, et huet nach Schwieregkeete seng säi Skript anzehalen wann en e Video mécht souzesoen. Mir hunn insgesamt 72 Kaarten, Dir wësst et, mir ware lescht Kéier bis d'Nummer 78 komm, plus minus. Dat heescht, et geet elo mam Slow Poke virun an et geet da bis 151. Mir sinn hei nach wierklech an de Joren Zweedausender. Do ass Generatioun zwee emol knapps erauskomm. A voilà, insgesamt ginn der awer och hei erëm. Zu Sicket wär's. Dee Pak hei hu mer iwwregens fir 120 Euro eis ergattert, mat Versand inklusiv sinn mer dobäi 130 bis 140. A jo, et muss ee jo scho bal soen, deen heite Pak ass da quasi de bëllegste bis elo emol, dee mer an eiser, jo, an eiser Serie hei gemeet hunn. Mir sinn an der zéngter Serie, mir sinn an der zéngter Episod vu Pokémon TCG. Heescht, mir hunn elo zwou Minutte plus minus hei ronderëm gelaf. Ech géif da soen, mir kucken e kéier de Pak eis hei run. Et ass och ganz knuffeg hei Dee geséit de Ash mam Pikachu, dee mer drop. Op der anerer Säit natierlech erëm Look at for the Grace Tasting Tops, Pokémon Lollipops. Jo, déi hu mer dann net dobäi. Well déi wären dann, ja, wéi soll dat soen, no 26 Joer wär dat vläicht net gutt fir de Mo, mengen ech. An Kärelplastik, also ech hoffen net dat deen hei dran ass, soss laache mer hei zesummen. Ech weess et mol net wou déi do Päck, ech hu se wahrscheinlech opgemaach an der Kantinn gesit iergendswéis. Jo iergendswéi sinn déi verluer gaangen mat der Zäit. Mir maachen op, mir lallen net vill ronderëm. Päck Méis si mer bei 120 Euro, steet et hei am Eck? Nee, do hunn hei ze de Präis gesi vu deemools, mee voilà. Mir giffen da lo och eng Kéier d'Luucht bësse méi hou maachen an da kucke mer wat och dran ass. Elo gesi mer nach eng Kéier besser, et ass nach Wand, dat muss een heiansdo wann. Düster Deeg si bëssen op d'Lut u maachen an dann lee mer lass. Hei eng bësse méi laang Intro. Jo d'Introe sinn e wéi laang der der elo insgesamt an d'Video net kachen dat der gesinn déi all dra sinn. Dat packt jo zimlech gutt op an da kuckt mer wat dran ass. Ech wäert iech warscheinlech elo scho rëm spoileren. Ech kucke vläit elo eng Kéier dat net ze maachen a mer sinn dran. Sou mer fänken un. Bis am Ufänken, vun engem Ufänke sou un, war d'Betty Pësch esou eppes an Phänomen, et ass natierlech eng aner Qualitéit wéi deemools, respektiv ech mierken, haa, ech mengen mir dréinen verkéierte Wee léiwer ëm, ok, mir kucken wat mir maache kënnen. Mir hunn hei als éischt, da muss mer oppassen datt keng, wivill Kaarte sinn hei iwwerhaapt dran, 8 Trainingkaarten includes eng Foilkaart, also kucke mer mol ob mer dat hikréien. Mir hunn hei als éischt dann Aus Episod 7 The Water Flowers of Cerulean City, dat ass déi Episod wou se an der Arena, Waasser Arena sinn, wou se dann mam Misty do ze dinn hunn. Dat si seng Schwësteren déi mer hei hunn. Dir mierkt et, mir sinn nach ëmmer Anime méisseg, ech muss e bëssen erofhalen well de Fokus schlecht ass. Mir sinn am Anime Domaine an ech fannen et wierklech schéin an dat wor eng cool Folg, wou en déi enke gesinn huet. Dann hei, jo mir bleiwe bäi Waasser, Slowpoke. Kee Site. Een, jo, momentan sinn nach vill Leit vun iech an deem Modus. Mir kucken enker hei an drop. Do steet erëm déi lescht Kéier traditionell First Appearance Nummer an hei Episode 17 Island of the Giant Pokémon. Hei natierlech och ganz witzeg wéi e säin Schwanz an an d'Waasser mécht an alles an och mir erëm wou wou säi Portmonnaie ganz Beschreiwung. A dir mierkt och d'Kaarten, et huet sech net allze vill geännert. Mir sinn einfach an der Serie Two. an sie machen einfach den Motor zu. Nach hei ass ganz schéin awer die Kaart gezunn, Challenge of the Samurai. Ech mengen all Pokémon Fan kennt dat doten, ähm, die Episode, dass Safkon géint Safkon, an jo mir merken och hei äh, wou de Safkon herno geklaut gëtt vum Bibor, äh, die ganz Geschicht, den ganzen Text, äh, ech, also et deet mer leed, ech schweife vielleicht komplett of vun de Kaarten, mee dat do ass pur Kandheet fir mech grad, an ech feieren et, wat do ass eng, dat ass die véiert Episode, Heimelisin, die Episode. Déi kënnt Dir Iech och einfach op op de Plattformen deelweis nach ëmmer ukucken hautdesdaags. Déi Folge sinn ural, esou al wéi ech, e bësse méi jonk vläit nach wéi ech, soss hätt ech déi deemools net gekuckt. Mee do gesitt Dir eben och esou Kaarten. Dann déi nächst hei, e bësse Knascht op eisem Youtube Channel hei, de Mack ass mat dobäi. Do gesi mer schonn d'Vollkaart dohannen, oh, ech, also et deet mer leed, ech spoileren hei vill, Mee d'Kaarten hunn eben hei e Background, dat ass eben an den TCG-Kaarten awer dat net. Episod 30 dann, Sparks fly for Magnemite, mat där dann och rëm hei gesinn déi éischt Kéier. An dat war ganz schéin am Anime, well dann ass d'Slime ass einfach da sou op d'Pokémone gaangen an déi dann wuertwiertlech gefrupst. Dann gëtt et ganz traureg, Pokémon Emergency an der zweeter Episod, de Pikachu huet ze vill Blëtzer ofgehummert, muss hei dann, jo, eng Legion ewéi mir et am Wanter musse maachen a mir mierken, De Pikachu ass ganz schlecht. An och hei bësse rem äh, Team Rocket, ja, do hu mer se och mat, also déi Kaarten, deet mer leed, ech feiere se enorm. Si vläit manner wäert, mee et ass fir mech anekdotesch, ähm, hu mer dat do dann sou zesumme suivéieren. Dann eng weider Episod, also mir, jo, lo gesitt och scho Leit den Spoiler, mee hei hu mer dann, ähm, jo, Clefairy and the Moonstone. Déi nächst Episode wou se dann och Pika Pikachu an Pipi and de Mam Mondstein och em ganz schéin anekdotesch tip top leeë mer dann och hei dobatt dobäi. Mir mierken wierklech mir sinn an der Episode sowéi to mee mir hunn awer wierklech hei Episode zwee hu mer, mir hunn Episode véier a mir hunn Episode siwe mam Name Drop dann. Ech mengen hei pecht d'Kaart schonn no mir nun wann ech et richteg gesinn well hei ass eng ganz witzeg Kaart nämlech Stage One Abra. Dat heescht hei hu mer da sou Kaarten wou.

Also mir bleiwe beim Knascht ze soen, äh, ganz witzeg do die Kaart am Holo ze kréie, Value Maze natierlech äh, Satz mit X, das war nix, mir huelen dat wat mer kréien. Ähm, bëssen Team Rocket ugehaakt, bësse Misty ugehaakt op Pikachu, die Episode dann hei, äh, wou mer dat fir d'éischt gesinn, Episode 2, Pokémon Emergency, jo, do war jo dann deemools Iwwerfall vum, ähm, vun dem äh, Pokémon Center, wann ech mech nach kann drun erënneren. Mee voilà, dat war et da fir dës Kéier. Mir bleiwen erëm ënner 10, hu insgesamt hei jo eng 7 Kaarten am Normalen an ëmmer nach eng voll Kaart, ausser ech hunn elo eng nach iergendwou vergiess. Ech kucken eng Kéier, well se pëschen effektiv vill ëneneen. Mee wann ech awer esou hei kucken, misst awer alles gewiescht sinn. Wann net, dann hutt der eppes ze laachen, mee déi si wierklech qualitéitméisseg. Dat ass net normal Päck, déi mer hei opmaachen. Da ass och näischt méi dran. Voilà, 8 Kaarte steet do, including. Dat heescht, mir si bei 8 a wann ech elo eng Kéier zesumme kucken, 4 a 4. Alles gutt, mir hunn den Opening, den éischten History Opening hei iwwerstan. Dir gesitt, ka Kaarten eng Kéier Rou. Ech soen iech op dëser Plaz en décke Merci erëm fir d'Nokucken. Jo, nächst, nächste Mount dann de fofzéngte, wou mer dann eng, aus enger zweetschen eng dräitsch nei maachen. Ech kucken eng Kéier op mäi Skript, ech hunn alles gesot. Mir hunn. Vill anekdotesch Momenter hu mäi Mann an hien erlieft an ech hoffen dir och. Ech hoffen de Projet gefält iech a wéi gesot nächst nächste Mount dann Top Serie 3 a mir feieren jo 30 Joer Pokémon nächste Mount hei am Februar an Team Lëtzebuerg gëtt och 19 Joer al. Alles scripted as hell. Merci fir d'Nokucken. Thumbs up, Thumbs down, Winke Winke, ech si raus an Ciao.